Helo blant, mae gen i stori o'r enw Bella gan Sue Hendra, Paul Linnett, Gwasg y Dref Wen. Roedd Bella a'r Belen Eira yn byw ar ben y bryn. Ac meddai hi'n bore, o dwi'n unig iawn fan hyn. Mi hoffwn fynd i chwarae a sglefrio ar y rhew. Cael gwneud un eira enfawr, un crwn a bol mawr tew. Dwi'n siwr mai'r dre fach acw di'r lle am hwyl a sbri. Bydd lot o ffrindiau yno i chwarae efo fi. Mi benderfynodd fentro i lawr am dro i'r dre, gan addo dŵad adre cyn pedwar am ei the. A doedd neb mwy llawen yn mynd am dro erioed. Ond ddari hi ddim sylwi beth oedd o flaen ei throed. A chyn i Bella druan ddweud Wps! Wel dyna dric! Mi faglodd hi a llithro i lawr y llethrwr slic. A mwya roedd hi'n rholio, yn wir, peth od di hwn. Roedd Bella'n tyfu tyfu, a mynd yn fwy, fwy crwn. O achos fel y troellau, gan milltir gwyllt yr awr, roedd eira'n glynu wrthi a'i throi hi'n bela fawr. A ddim yr eira'n unig a godai hi ar hap. Trwyn carreg, breichiau brigog, a dafad wir yn gap. Help! meddai Bela'n ddryslyd, dwi'n tyfu'n fwy o hyd. Me, Brefair ddafad, hithau. Dwi'n dal yn dyn fel glud! Roedd Bela'n dechrau blino. Roedd ganddi hi ben tost. Mi hoffwn i fod adref yn bwyta ffa ar dost. Mi geisiodd hi arafu, ond allai hi wneud dim ond bowntio'n uwch fyth eto a throi yn fwy fwy chwim. Mi roliodd dros Gwningen wrth ruthro'n gynt na chynt, trwy lein o ddillad isa yn sychu yn y gwynt. Edrychwch beth mae'n wisgo, y dillad isa glân a'r gwningen fechan hirglust a phâr o sanau gwlân. Olwynion beic yn sbectol, belt pinc o selsig bras, a haid o gŵn cyfeillgar, ac arth a dannedd cas. Cariadon llon yn dathlu a chinio crand a gwin, tîm dewr o acrobatwyr a slywen ddigon blin. A chyn i'r feirws bwysig gael dweud na be na bw, aeth hithau efo Belo i mewn trwy gât y sŵ. Roedd crocodeil trist yno, a theigr a jiraff, eliffant a hipo, a mwnci cyfrwys craff. Cyflymu a wnaeth Bella, a throi yn gynt drachefn, ac roedd yr anifeilied yn sgrechian ar ei chefn. Mi wibiodd a zig-zagio fel mellten wen o'r ne, gan ddwad ar ei hunan at ganol sgwâr y dre. Ac wedi yr holl droelli a'r dychryn mawr a'r braw, mi stopiodd Bela'n sydyn a chlamp o glec a Waw! Allan â'r gwningen a'r ddafad fel ar ras, y dillad isa lliwgar a'r arth a'r dannedd cas. Y sbectol oren naci y cŵn a'r slywen flin cariadon sy'n syn yn meddwl ble'r aeth eu potel win. Y tîm o acrobatwyr yn rasio fel o'r blaen, a'r faeres gegog bwysig yn dal i wisgo'u chain. Y crocodeil a'r hipo, pengwiniaid a jiraff. A hyn oedd yn rhyfeddol, roedd pawb yn iach a saff. Ac yno dan yr eira, mae Bella, coeliwch fi, di ffeindio ffrindiau newydd ac yn cael hwyl a sbri. Ond wedi yr holl helynt i ddod i lawr i'r dre, fydd hi'n, dwi'n siŵr, ddim adref mewn pryd i gael ei the.